waribbe i lega me kumu madit. I would like to ask everyone, wherever you are, waribbe i lega me kumu madit You pi join us peko ma together. oporo i komwa because we have lost someone very important. kit macalo kombeddi wun wi lobo ducu kwena o botwu nicakke lawor ni warwenyo latin ma mewa ma en aye ladit ma telo lawi ma lubo kor latel wi polic me Uganda General Paul Lokech ma warwenyo kome lawor.

twon pa Afrika. We have lost an Europe for Africa. Warwenyo twon pa wi lobo. A Europe of the world. Pi man, For this matter, miniwa dakika manok wek wakum kacel. Wabiling pi dakika manok wek wakum kacel ki lupaco me ot to kacel ki wi lobo ducu. may we pay moment of silence for a minute on that note. Walegi Rwot Lubanga po pi tic matek ma latinni ma in iketo en i kom calli kikome ci imine twero, ryeko, teko, diro, tekcwiny ki kero ma in imiyo ki en pi konyo lutino me Acoli lutino me Uganda, lutino me Africa, lutino me wi lobo ma kombeddi-ni dong warwenyo en. Lubanga opo pi ticce ma en otiyo pi pi konyo ginaketeni ducu ma gitye i wi lobo. Lubanga opo pire ka i kare man watye ki kumu pire, ye wek iribbe kwedwa i kumu. In ingeyo kabedo ma in ikwanyo ngat acel acel ki i wi lobo kany ci dong icwalo en iye. Ket en i kabedone kikome ma in iyubo pire. Winywa man i nying Wodi Yecu Kricito Rwotwa. Amen. Wek wakwan Ginacoya, Kwenawa me Kumo, ma wakwanyo ki i buk me Nwoyo Cik. Let's take our reading from Exodus, from Deuteronomy. Meno, meno kwena me kumowa. That is our message. Condolence. Nwoyo Cik, cura pyeradek wiye angwen. Cake ki i tyen abic. Onongo wiye waco ni To pa Moses. To pa Moses. Man nyuto atir ka maleng ni i wi lobo kany kadi ka bed otye ki dano ma pire tek ma onongo itamo ni myero pe oa ki i wi lobo. Kit macalo yam Moses obedo dano ma pire tek adada bot jo Icrael ma otiyo tic matek ma okwanyogi nia ki i lobo me Ejipt ki twon tango madongo ma Lubanga obedo ka tiyone ka wang jone. The headings talk about deaths of Moses, the death of Moses, and also it, it symbolizes that

from the children of God. Wek wawiny kit macalo kicoyo kwano kere, coyo Let's, kere. let's listen how it reads. Ah, tyeng abic waco ni Moses latic pa Rwot oto kit meno ki i lobo Moab, kit ma yam Rwot owaco ni. Rwot oyike ki kunnu i, i nota ma i lobo Moab ma okemo Bet Poa, ento pe tye dano mo ma ongeyo

pi Moses otum woko. Meno aye kit macalo oteka pa jo Icrael, Moses Lubanga okwanye kwede. That was how uh, Moses was taken by God. Kiwaco ni kare ma kikwanyo Moses onongo Moses pud kome tek. When God was taking Moses, he was still str- strong. Wange pud nen maleng kun na dong tye ki mwaka miya acel ki pyeraryo wange leng ma pe wange oto.

Ento, kit macalo Lubanga kene aye timo postmortem, en aye otimo postmortem i kom Moses. Ngeyo ngo ma oneko Moses, ento pe otito ki dano.

Ento Lubanga ngeyo. But God knows. Lubanga ngeyo tyen tone. God knows. Pe tye to mo ma kwalo dano akwala ki bot Lubanga ma Lubanga pe ngeyo tyene. There is nothing that can happen without God knowing. Kadi ka ginaketa pa Lubanga aye okelo to i komi, Lubanga ngeyo tyen lokke. As caused the death, God Mumiyo awacci, to pe iromo kwalo dano akwala ki bot Lubanga. Dano twero kwalo lawote, ento ki bot Lubanga nongo pe gikwalo. Eno miyo i kare ma Kain okwalo. Abel ki bot lunyodo ki bot lunyode okwalo lunyod pe nge ka ma gucito iye. This is when Cain actually stole Abel from the parents. Gin ma en ocito timo i kom Abel lunyodo bene pe ngeyo. What he did to Abel the parents did not even know. Ento Lubanga ngeyo. But God knew. Lubanga ngeyo. Lubanga oneno. God saw it. En gin omiyo en ocako penyo Kain. That's why he started asking Cain. Ni Kain, omeru tye kwene? That Cain, where is your brother? Pien awinyo ka remone kok ki i ngom ma omato remo ni winye bota. Because his blood is crying to me from the land where, where you kill him. Man nyuto atir ni Kain obwolle abwola, pe okwalo Abel akwala ki bot Lubanga. Meaning Kain just deceived himself. Pi man, For this matter, wakumu pi ominwa, wakumu pi laditwa, we mourn our hero. ento Lubanga ngeyo ngo ma okelo to i kome. Meno aye kwena me kumowa ennu.